Аллаһ Субхану ва Тәгалә безгә андый хакны бирмәде. Шуңа күрә үзебез өчен дә бер яктан, икенче яктан башка диндә булган кешеләргә, имансыз булган кешеләргә, мусульманнар булмаган кешеләргә әйтәсебез килә, ислам диненнән куркырга кирәкми, киресенчә. Ислам дине һәрбер кешенең хакын, аңа хакын бирергә куша. Бу сүзне. Ислам дине аның хакын һәрбер кешегә аның хакын бирергә куша. Диненә карамастан, иманына карамастан, күршең, балаң, Һәм башка башка башкалар эштә булсынмы? Шуңа күрә җинаять кылган кешеләр аша аларга аларга карап бер кеше дә ислам диненә начар карарга тиеш түгел, чөнки ислам дине үзенә дә хәтта көчләми. Җинаятләргә каршы ул, ничек тә без кеше кеше үзе уйламасын, Аллаһ субханаһу ва безне безгә моны белгертә. Һәрбер аятта Пайгамбар Мухаммад саллаллаһу үз фигылендә, үз гамәлләрендә. Икенче нәрсә, кардәшләрем, бүген э, сөйләшәбез Алла бирсә, ислам дине башкаларга хөкем итәргә тыя, шулай ук. Кур'ан Кәримдә Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Фа инна ма алейкал балаг ва алейнал хисаб." Синең Аллаһ илчесе өстендә җиткезү генә, а хисап кылу ул безнең өстебездә. Ар-Рагд сүрәсе 40 нчы аят. Россиядә булсынмы, Татарстанда, Казанда, Казан күләмендә булсында, булсынмы, бер кеше дә башка кешегә хөкем кыла алмый. Бер кешене дә алып, таяклар белән суга алмыйбыз. Бер кешене дә ташлар белән атып утыра алмыйбыз. Үч, үч итеп, бер кешене үтергән икән, без аны үтергә безнең хакыбыз юк. Һәм әгәр дә берәр кеше башкача уйлый икән, кардәшләрем, ул димәк ислам дин дөрес аңламый. Белеме җитми микән, нәрсә микән? Чөнки андый гамәлләргә компетент органнар бар. Без аны үзебез, ул минем абыемны сукты, мин дә барып сугыйм. Ул минем энемне үтерде, мин дә барып үзеп үтерәм. Бу кардәшләрем цивилизованный дин. Бу теге хайваннар дине түгел. Киресенчә, Аллаһ субхану ва тааля безнең дәрәҗәбезне күтәрә. Безне хайван дәрәҗәгә төшерми һәм төшергә тыя да, кардәшләрем. Шуңа күрә шул яктан безнең андый эшләргә хакыбыз юк. Хәтта менә шул ислам динен гаделлеге турында без күбрәк сөйләргә тиешбез кешеләргә. Аллаһ субхан тәгалә Куръан Кәримдә әйтә, аның турында кеше уйламый бит. Ул аны телевизор карый, информация бирә, анда әйләндереп-әйләндереп җибәрәләр мәгълүматны. Ә бит хакыйкый рәвештә уйлап карасагыз,

Икенче кавымга гаделсезлек күтәрү күрсәтүегез сәбәп булмагыз. Хәр эштә гаделлек кылыгыз. Гадаләт исә тәкъвалыкка якынрактыр. Һәм Аллаһудан куркыгыз. Гаделсезлектән сакланыгыз. Әлбәттә, Аллаһ кылган эшләрегездән хәбәрдар. Әл-Маида сүрәсе 8 аят. Бу объектив сүзләрдә, кавымнар арасында, башка милләт арасында, башка дин әһелләренә карата Хәтта сиңа зыян китерсә дә берәрсе, һәм алар икенче көнгә килеп, безне казыятка кыл әле, безне рассуди без әйт дисә, син анарга начар карасан да, ул сиңа зыян китергән булса да, синең әдилсезлек кылырга хакын юк. Эштә булганда берсе христиан, берсе мусульман. Әлбәттә, иман ягыннан безгә мусульман кеше якын. Әлбәттә. Һәрбер дин әһеленә үз дин әһеле якынрак. Ләкин гаделсезлек кылуга бу сәбәп түгел, ярамый, тыела. Әгәр дә ул мусульман булмаган кешенең Хакын алып мусульман кешегә бирсән, үзеңне дә халәк итәсен, ул мусульман кардәшне дә халәк итәсен. Гаделле буларак кирәк. Хәтта бу объектив хәлдә, хәтта гаиләдә дә шулай. Күп очакларда сорау бирәләр. Менә мине хатыным эшләми, ул үз минем хакларым үтәми, мин дә үтәмәсәм буламы? Юк! Ул үтәмәгән өчен ул үзе җавап бирәчәк, кайгырма син. Ә менә син үз вазыйфаңны хатын алдында үтә. Яисә киресенчә сорыйлар, менә ирем намын эшләми, мин дә, мәсәлән, төннәрен э, бирмәскә буламы миңа, мин аны хакын үтәмим дисәләр. Юк. Ул үтәмәгәне ул Аллаһ Тәгалә алдында җавап бирәчәк, син кайгырма. Син үзең вазыйфаңны үтә. Кыямәт көне ул син янына килеп, синнән әҗер-савапны алмас өчен. Әҗер саваплы булыр өчен. Шуңа күрә, кардәшләрем, бу вазыйфа, әлбәттә, безнең өстебездә гаделлек сүз белән генә түгел, гамәл белән. Чөнки бүгенге көндә Аллаһ шөкер кеше күбрәк гамәлгә карый. Мәсәлән, телевидение бер сүз әйтәләр, ә без хакыйкый исламны күрсәтәбез гаделлек рәвешендә. Ярдәм итәбез, гаделлекне күрсәтәбез, кеше әлбәттә чагыштыра бит. Сарафан радиосы шикелле башкаларга да әйтә, ә ул дөрес түгел дип әйтер. Мин мусульманнар белән эшләгәнем бар, алар гадел рәвештә эшлиләр. Әгәр дә киресенчә булса, белә без мусульманнар эшләгән идем мин, акчасын урлады да бирмәде. Монда ни ди дингә чакыру? Бу киресенчә диннән ерагайту була. Бу җинаять булачак. Бер яктан гына кылдың, урладың, икенче яктан дингә зыян китердең. Чөнки диннән кеше ерагая башлый. Тагын бер кардәшләрем, хисап кылу да бер яктан җаза бирү безнең хакыбыз түгел. Икенче яктан хисап кылу безнең өстебездә түгел. Тагын бер тапкыр төгәл аятны китерәм. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Аузу биллаһи минәш шайтанир раҗим. Фа инна ма алейкал балаг Вә алейнәл хисаб. Синең өстендә җиткезү генә, ә хисап кылу ул безнең өстебездә. Тозан бөртеге кадәр зыян китерсә безгә берәр кеше. Бер яктан безне гөнаһтан чистарта. Икенче яктан безнең ризыгыбызга зыян китерми.

Без аны алып килербез, безнең хисап кылуыбыз җитә. Аллаһының хисап кылуы җитә, кардәшләрем. Менә ни өчен без бу дөньяда булганда депрессияләргә бирелмибез. Безгә зыян китерсәләр дә, гаделсез рәвештә эштән чыгарсалар да, явыз сүзләр безнең турыда әйтсәләр дә, Кыямәт көне бер яктан әҗер савап үзебезгә алабыз. Икенче яктан бу дөньяда безнең ризыгыбыз кимеми. Барыбер Аллаһ Тәгалә бирәчәк. Дәрәҗәсен дә бирәчәк. Ничек тә ничек кенә тырышсалар да төшерергә Аллаһ Тәгалә үзе бирә, чөнки аның кулында. Һәм теге кеше үз үзен ашый. Аллаһ Тәгалә әгәр дә кеше гаделсез рәвештә сиңа зыян китерсә, Аллаһ Тәгаләне калдыра дип уйлыйсыңмы?

Бүген көндә без акча дип җирибез. Ә менә кыямәт көндә менә килеп бастың син алатырь алдына. Менә хәзер. Киттеңме син хәзер? Килеп бастың. Һәрбер гамәлеңне алып киләр, үчиләр. Һәрбер гамәл. Һәрбер гамәлеңне. Кире кайтып бозып бер э, бозып та булмый бер яктан яхшы инде. Икенче яктан яхшырып та булмый. Игрек та кылып булмый бит аны. Шуңа күрә үзебезнең тормышыбызны бетермик. Зыян китерде икән берәр кеше, калдыр син аны. Аллаһка калдыр. Аллаһ да сау монда бирер, тормышыңны алып бар. Барыбер үз хакыңны алачаксың. Менә барыбер ни өчен кешеләр бомжга әйләнәләр, арак эчәләр, нитәләр? Чөнки бу тормыш кешене сындыра. Монда адылсызлык, монда тип шартлар, монда бу зыян китерде, зыян китереп тә үзе матур дип яши шикелле. Шайтан шулай күрсәтә бит инде аны. Ә син кайгырма. Син үз хакыңны алачаксың. 100% бу дөньядамы? Яисә киләчәктә? Бу дөньяда булмаса шатлан, чөнки кыямәт көндә тагын да күбрәк алачаксың, иншалла.

Әгәр дә син дә ул да сине сүксә, син дә анара каршы сүксән аны, сезнең аермагыз нәрсәдә булачак? Аерма шул вакытта гына булачак, әгәр дә син эндәшмичә каласың икән, яисә ул авыррак әлбәттә, золымлыкка игелек белән җавап бирсән, менә шул вакытта тагын да күбрәк отасың, ләкин ул авыр. Шул авырлык өчен Аллаһ Тәгалә әҗер савап бик күп бирәчәк. Бит Аллаһ әгәр дә Аллаһ Тәгалә Иманлы булган кел булмаган кешеләрне юкка чыгарасы килгән булса иде, ул шул ук вакытта Пәйгамбәрбез Мухаммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм барлыкка килгәннән соң да юкка чыгарыр иде. Ләкин унөч ел буе Пәйгамбәрбез Мухаммәд саллаллаһу алейһи ва сәлләм сабыр итте, Ислам динен күрсәтте, Ислам диненә чакырып йөрде. Нинди генә явызлык аңа карата эшләнмәде. Шуңа күрә, кардәшләрем, әйдәгез онытмыйк, без иң бәхетле кешеләр. Бәхетнең иң зурысы, Ислам динен дөрес аңлау белән Дөрес аңлау белән, дөрес тормышка кертү белән, аның кануннары эшләү белән. Шул вакытта гына без отачакбыз. Әгәр дә ниятләребез дөрес булса, Аллаһ сүзен күтәрү. Субханаке Аллаһу бихамдик, ла илаһа илля анта астагфирук ва атубу илейк. Һәм Умар ибн Хаттаб әйтте, кардәшләрем, үз зегезне хисап кылыгыз, хәтта сезне хисап кылганча кадәр. Бүгін көндә кич йоклар алдыннан үзеңә хисап кыл. Нинди гамәл бүген кылдым? Гынахы бармы?